Рамазан аена әзерләнү. Максатлар, целләр Рамазан аена кую. Озак та калмады, бу көннәр, бу төннәр, Алла кушса, йәтәдер. Иң мүбәрәк ай, 30 көн яхшы көннәре һәм төннәре, рәхмәт вахыты Аллаһ Тәгаләнеке, ярлыкау вахыты.

Ул айда Аллаһудан кешеләргэ туры юлны күрсәтүче һәм һидаятьне ачык бәян кылучы Коръән иңдерелде. Рамазан аенда Кадер кичәләрендә Алла Сүбхәнә Тәгалә тормышларны алыштырды киләчәк халыкныкын. Алла Сүбхәнә Тәгалә соңгы Ислам динен Рамазан аенда Кадер кичәсендә бирде.

бәрәкәтле юл килде, юл килде. И Аллаһ Субхану Тәлә әйтә, ул ай, шәриф ай, шәриф ай. Ул җәмиятем ислам дине нәрсәгә өнди? Адам балаларын җәннәт юлларына өндәүче. Шуңа күрә рәхмәт айы киләдер. И ул айнын нинди

Ләкин сүзләргә игътибар, внимание бирегез. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, белсә иделәр, теләр иделәр ел буе барсы. Ел буе барсы. Бу сүзләргә внимание бирик. Рамазан айы җәмгыятем ул Аллаһ Тәгалә каршында җәннәтләрне эшләү. Рамазан ае ул Аллаһ Тәгалә каршында Анын ризалыгын алу, җәннәтләрне эшләү, бәрәкәтне алу, мәңгелекне төзү ай. Вот Адәм баласына әйтсә иделәр, шул эшкә барасың да, сиңа анда аена миллионнар түлиләр. Адәм баласы табыр иде вакыт та. Гаиләсен дә калдырыр иде. Атсә иделәр, бер дустың сиңа телне кирәк өрәнергә, барыга шул төшкә эшкә шундый-шундый акчалар түлиләр, гарантированный. Адәм баласы телне дә өрәнер иде. Или бизнесменга әйтсәләр, шул төштә шундый әйбер, шундый зат сатыла, кирәк барырга, адәм баласы төнне дә утырып китәр иде. Шул әйберне сатып алырга. Рамазан айы җәмгыяте монардан да олуграк. Безләр бүгенгесе көндә булдык материалистлар гына. Без яратабыз җәмгыятем дөньяны гына күрәбез аны нинди тәмне ашлары сулары гына. Ләкин, дөньяны яратып яшәргә генә, дөнья өчен генә бәргәләнергә дөрес төгел. Адәм баласы, мусульман баласы ул дөньясын да төзи, онытмыек безне көтәдер нәрсә ахирәт. И Алла Сүбхәнә Тәгалә шул айны бирде безгә җәннәткә керер өчен, җәннәтне эшләр өчен. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Алла Сүбхәнә Тәгаләнең Рамазан аенда имеш ул җәннәт ишекләрен ача, җәһәннәм ишекләрен яба.

Теге борчылып кына торырга ярамыйды. Бүген адам балалары теге дөньянын кайгырта, яхшыдан яхшылыгы гына булсын. Яхшыдан яхшы ашы, яхшыдан яхшы киеме генә. Ләкин внимание игътибар бириек, Аллаһ Тәгалә нәрсә кирәк безгә күбесенчә былай ука бирде яки очозга бирде.

Күптән түгел генә үтте болез, коронавирус. Әлдә ул бар. Шунда әле бер адәм баласына әйтәләр, сиңа кислород өчен, һава өчен, воздух өчен кырхавой полюсың бер көннекен генә каплый алмый. И адәм баласына күзләренә яшь килә. Врачлар сорый, нәк елыйсың?

Юк бар хаккы. Су бирде. Бакча Рамазан аенда да адам баласы көне буе нәрсә тели? Эх, су гына эчәр иде. Бала юкка. Алла Субхана Тәлә күбесенчә без теге су җирләре, су ятлары янында торабыз, әлхәмдүлилләһ бала юкка. Аннары соң аш.

Шундый дәрәҗәгә йеттек. Шубасы соң адәм баласы яши әләме? Яши әле. Ир кешенеке машинасы анда шундый бәяле булмаса, все ул көн күрәлми бара, кредитка ала, бара рассрочкага ала. Теге все шундый машинам булмады, все халык миннән көлә. Субханалла. Без просто дөреслекте әйткәндә дөньянын ценностларын, җәмгыятен алыштырдык.

Күп пример китерәм. Фараонны, Фиргаунны. Пирамидасы калды. Үзен дә чыгарып выргыттылар. Алтынын да алдылар. Без уйлыйбыз, что алар адам баласының теге рәхәте булыр кабер тормышында. Бүгенгесе көндә бар мусульманнар уйлый теге күз күрер өчен бәле чардак куялар. Бар шәһәрләрдә куялар памятниклар, паркетлар, кайсы без беләбез,

Адәм баласына, Раббысына ошану, иман китерү, лә иләһә иллялла сүзләре әйтү, бу тоже бер нигемәт, бер байлык. Син мосылман, синең беренче очкосың булды җәннәткә керергә.

Бер зат та сорамый Аллаһ Тәгалә без хәбәр бирә аны да, алар мохтаҗ дип аларга. Кемдер 100 ел ятып тора, кемдер 300 ел да ятып тора инде зарядларыбызды. Бересенә дә алтын да кирәкми, көмеш тә кирәкми. Куркытудан төгел җәмияти. Бу Раббыбызнын искә төшерүдән, Раббыбыз безне ярата, Раббыбыз безләргә, әлхөмдүлләһ, бөгенгесе көндә җыелырга бирде, намаз укырга, Коръән укырга бирде. Бу нигъмәт, Раббыбыз телидер безгә җәннәте. Җәннәтне эшләр өчен Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә безгә шулай ук бирде мөмкинчелек нишләргә? Рүзә тотарга. Рүзә тотарга. таравихлар укырга, изгелектә булырга, Рамазан ае җәмиятем, сөбханалла, дөньяны алыштыра. Дөньяны алыштыра, нәк дисәң, Аллаһ Тәгаләнең әмерләре Рамазан аенда төшә. Кешегә ел тәүлек тәкъдир төшә, язмыш төшә. Беренче күктәге фәрештәләргә нәрсә ел буе нинди хәлләр булыр, нинди катаклизмалармы булыр, җиңеллекме, авырлыкмы булыр, уңышлы елмы булыр, уңышсыз елмы булыр? Безнең поведениебез хәзерге бу Рамазан ата Рәҗәб, Шабан айларында билгеләнә. Экзамен, чиреккә әзерләнү барадыр. Шул Кичәге җәмиятем әзерләниек. Телибез киләсе елыбызны яхшы кыны, бәхетле булырга. Дөнья ягасыннан да, ахирәт ягасыннан да безгә кирәк алышынырга. Алла Субхана Тәлә шул айны изге кылды дөньялар алышына. Дөньялар алышына. Ничек буладыр яратмаска ул айны? Алла Сүбхәнә Тәгалә безгә нигъмәт бирде, байлык һәм бүләк бирде. Кемгә бирде бу айны бүләк? Мусульманнарга. Сүбханалла. Неужели без киңәнә алмыйбыз? Телисен вот бәхет, значит, бу айда сиңа нәрсәдер кирәк эшләргә. Алла Сүбхәнә Тәгалә сине чакыра. Телисен үзеңә бәхет! Бу дөньяда һәм ахирәттә дә Рамазан аенда, значится сиңа кирәк булырга кая? Яхшылыкта, вот шунда адәм баласынын прибыли, шунда адәм баласынын байлыгы. Рамазан ае дан, төрле кеше төрлечә карый. Ничә өлешкә бүленделәр? Беренчеләре, конечно, Рамазан аен теге кадерен белеп көтәләр. Телиләр ул айда яхшылык булсын. Тырышалар күберәк изгелекләр эшләргә, изгелектә булырга. Ә бар кайсылары җәмгыятем Рамазан аен теге адәт кенә диеп беләләр. Нәрсәдер эшләргә кирәк. Халык белә, нәрсәдер э, булырга кирәк, бәлки рүзә тотарга кирәк, бәлки таравихка йөрергә кирәк, ифтар уздырырга, нәрсәдер бәлки садака. Бар шундый халыкта. Бар шундый ук халык, кайсы ихтибар да, внимание да бу айга бирми. Йә, Рамазан айы керде, Шулай ук бетте дә. Шул ике өлештән булмыйк. Булыйк өчен беренчеләреннән кайсылар җәмиятем изгелеккә ашыга. Изгелеккә ашыгадыр. Тырышадыр кагыйдәләрен үтәрге Рамазан аеныкы. Һәм бар шундый ук өлеш кешеләр, алар кемнәр булган сахабалар. Сахабалар Рамазан аен шулай эшләгәннәр, алар ярты ел сагынып торганнар, истәлектә калган үзләрендә, шундый мөбарәк ай, шундый яхшы ай. Ярты ел беткәч, үткәч, алар тагын ярты ел көтә булганнар, тизме бу ай йетер?

Кылырга бу айда безгә бирде. Күп фәйдалар кылырга. Безгә дә максатлар, цельләр куярга кирәк, чтобы без дә шул айны ел буе сүләп торыйк, көтиек үзен, өч ай үткәч, дүрт ай үткәч, ярты ел үткәч, көтеп торыйк, тизме шул аебыз килер. Шул аебыз килер. И шуңа күрә бүген дәресебездә нәсихатлар Рамазан аена әзерләнү. Әзерләнү үзеңә беренчедән Рамазан ае гаиләң белә, Рамазан ае җәмиятең белә.

ниятләнә уздырырга ул нишлидер? Үзе перуд ниятендә кыла, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Аннан гаиләсенә сөйли, малын бага, кәпме кешене чакырырга, ничегрәк, имам белә сүлидер, көнен билгели, бак кәпме эш. И кеше моны нишли планировать итә, куядыр, цель, максат үзенә. Ру кардәшләрен чакырыго, күршеләрен, дусларын, продуктыысын бага кәпмә алырго. И шуңа күрә кеше шул ифтарны нишли, авыз ачыну тәртипле. Любой акыллы кеше эшен тиеш тәртипләргә. Бу пример тәртипләргә. Бакчыыт, нәрсә дә эш булганда да,

прибыль безгә бире, фәйдаланырга бире, дөньялар алышына, күкләр алышына, шул Рамазан аенда билгеләнә Адәм баласы бу елны вафатмы булыр, кем тыармы, то есть тәкъдир киләсе елыбызга билгеләнә, җәннәт билгеләнә. Адәм баласы җәннәткәме ярлыканып керер, яки җәһәннәмдәме калыр? Ничек буладыр бу ай белә кулланмаска? Бак нинди Алла Сүбхәнә Тәгалә безләргә прибыль бирәдер. Әйдәгез, дөрес кени максатлар, сыйлар куябыз. Сыйлар. Мусульман кеше җәмиятем тәртипләргә, не просто вот халык теге, ничек үти, рүзә, таравих, Коран, тәсбих и все.

Адягыз, ниятләрне үңгәртеп яхшырак ниятләр куябыз, яхшы кыны изге эшләргә тырышабыз. Багыйк, Сүбханалла, дөнья өчен көн-төн йокламыйбыз. Нәрсәдер үзебезгә кирәк, көн-төн йокламыйбыз. Ә ахирәт өчен нәрсә куябыз? Максат, адәм баласы ызба төзегәндә дә нинди генәме Эшләр курмыйдыр, анда да, шабашкага да бара, тагын ниндидер эшләр, кая акча, мал бар, чтобы төзергә өйне, чтобы анын яхшы кыны абуе булсын, яхшы кыны идәне булсын. Адми вот теге, я ярар гына, я ярар бар да, ну, тырышадыр өйе дә төгәл булсын, ямне булсын. Сыль куя, максат куядыр. Хатыны белә сүли. Акче, абыйны сайлаганда да көн үтә. Адам баласы бер шәһәргә бара, икенче шәһәргә бара. И в итоге авылдан ук ул абыйны ала ди. Йөри, йөретә, бакче, бер абый өчен генә. Әнәк без җәннәткә тырышмыйбыз.

Сәхәрдә повидло ашатканнар. Аларда шундый мөмкинчелек булган, чтобы калепларны алыштырырга, чтобы бездә вата безнең киләчәк буында ул эшләр, ул ашлар калсын. Шулай ук җәмгыятем авырлык булса да мәктәпләрдә, шкулларда тотканнар рюзяларын. Авыз ниткәннәр, ачтырганнар, укытучылар су салган, әпәй каптырган. Без үт беләбез, нинди авырлык белә аларда дин булган. Ә безнеке бүгенгесе көнне. Нәрсә без калдыра алабыз, чтобы безнең киләчәк буыннарыбыз, киләчәк халкыбыз сагынсын? Әбием, бабаем, Анда иртәсте повитламый, Рамазан аенда миңа нәрсә биргәнме, чтобы балалар безне дә сагынсын, без җәмиятем Рамазанны шунарга алыштырырга тиеш без. Безне дә сагынып калсыннар. Әлхамдүлилла бүгенгесе көндә әби-бабаларыбызны сагынабыз һәм безгә дә целләр, максатлар куярга кирәк, чтобы безне дә киләчәк яшьләребез, киләчәк балалар, онукалар истә тотсын, девада тотсын. Адәге җәмиятем, бу безнен вакыт. Без дә тырышырга тиеш. Беренчедән нәрсә башлыйм бу нәсыйхатымда, бу дәресемдә, ул җәмиятем вакыт буенча. Алла Сүбхәнә Тәгалә Адәм балаларына нәрсә бирде? Вакыт. 24 сәет. Күп зат була билгеләрге. Коран укырмын, шул затны эшләрмен, бу затны эшләрмен. Күп зат уйга киле. Но җәмиятем Алла Сүбхәнә Тәгалә нәрсә безгә бирде? Вакыт кына. Вакыт теге билгеле генә, билгеле вакытлар гына бирде. И шуңа күрә шул вакытны без яхшык кыны багарга тиеш. Яхшык кыны шул 24 сәяттә без дөрес кени, Кулланырга тиешләр без. Есыйбыз, ниятләнсәң, аны-моны тегене эшлибез башыбызда ул җәмиятем, ошаныгыз, просто теләк кенә була. Без үзебезгә вакытыбызда билгеләргә тиеш кайсы вакытны нәрсә эшлибез. Кайсы вакытны и бер көн эшлисен, икенче көн эшлисен, өченче көн эшлисен, аннан соң ул синен адәтеңә кире, керәдер. Син билгеләдең,

Ул су белә, су, суга синәк белә генә язган буладыр. Син качан үзеңнен каршыңа куясын, пускай кечкенә эшләр генә булсын, ну, һәр көн булсын, һәр көн булсын. Даже вот девада да, эһе, бөген соралам шуны, иртәгә шуны, өченче көнгә шуны, анда шул, э, гаиләмдә шундый зат кирәк соралырга, мондый зат, тегенди зат, тәртиплә.

Язырга. Беренче вакытыбызны билгеләргә, икенчедән язырга. Язмынча булмыйдыр, ул онытыла, истән китәде. Хәзер вот аттем теге планнар куярга сыллар. Нәрсә генә ме уйга килми, ләкин язырга кирәк җәмиятем. Даже вот примерно мәҗлескә дә язмаса, онытасы. Онытасын, Алла, оныттым бывымы чакырырга, тегеме чакырырга, оныттым шул затны алырга. Ә качан синеке язган һәм каршыңда, күз каршыңда, бакчат, календарьлар, ул юкка бушка түгел бит, бакчат, һәрбер календарьның төбендә язган нәрсәдер көн, ниндидер көн, нәрсә эшләргә,

И буладыр, әһә, мин телефонда шуны тике сөйлиме. Сё, хальне белдем, ниттем, сё, шуны белә тәмам. Яшьләребезгә нәсихат, телефонга була Коръәнне дә куярга. Коръәннен эчтәлеген дә багырга. Бөгенгесе көндә. Э, вот бер пример гына, юлда барганда, машинада, камыр басканда җәмгыятен без можем шунда да кулланырга, багырга, вакытыбызны язарга, чтобы Рамазан аенда, чтобы

И Рамазан аенда сорал, Я Раббым, шул гөнаһтан котылырга нәсиб ит. Тәүбә кыл. Истигъфар кыл Аллаһ Тәгаләдән. Сорал Аллаһ Тәгалә сине афу итсен шул ягадан һәм туры юлга, берни генә. Ату безнекеләр Рамазан аенда гөнаһтан тыела, Рамазан бетәдер дә гөнаһ ишекләре ачыла. Куй үзеңә сыйл. Да без адам балалары, гөнаһ кылучы адам балалары. Бу не означает то, что без гөнаһка тырышырга тиешбез. Бер гөнаһтан гына бер зат кына куй. Куйма үзеңә мең зат. Мең затны син күтәрә алмыйсың. Күтәрә алмыйсың.

Җәһәннәмнән котыл, бер ниеңә генә куй. Әһә, шул шул гөнахтан мин тырышамын котылырга. Котылырга. И шуңа күрә адәм баласы тиеш дөрес кени вакытын билгеләргә, язарга и дөрес кени максатлар, целләр куярга. Ни, Рамазан ае керәдер дә, намаз укый, тәсбих тарта, аннан соң выргыта. Юк, син куй, куй, чтобы синеке ул дәвам итсен. Бакчавет

Шуңа күрә тәһәҗүд намазлары укысаң, бакча намазлары укысаң, Кадер кичәсе кичәләре көнне, тем более укысаң төннәре бер намазың мең намаз мөмкин саналырга. Мең намаз, 80 ел укыган намаз сыман. Шуңа күрә адәм баласы багырга тиеш. Аннары соң Куранында, куй әз генигене, бер битме укыйсы Рамазан аенда. Ун битме укыйсыйн? Ун бит укысаң инде тагын да яхшырак. Рамазан ае ул җәмиятем Коръән ае. Бәлки кемнен, конечно, бар мөмкинчелеге, теге күберәк тә укырга. Бар адәм балалары берәр паря укыр Рамазан аенда, бер җуз, берәр паря. Пускай һәр бер намаз арты куй бер бит укырга.

Качан син куясын, ул үзеңә фәйдә. Шуңа күрә монда дөрес кени килеек Рамазан аена. Тәүбә мәсьәләсе. Куй кайсы вакытны тәүбә итәсен, истигъфар итәсен, Раббыңнан сораласын. Куй шул вакытны качан син Раббыңа дәва кыласын, сораласын. И шуңа күрә шулай эшләсәң, бел, сине бу затлар сиңа бик күп фәйдә бирер, бик күп ярдәм бирер. Куй китап укырга, вәгазь китабымы куясың? Рамазан аенда кеше үзенә максатлар

Э, тәспихтә проблемаң, бәлки э, синен э, проблемаң Коръәндә, бак синен кая хаталарың бар. Бәлки син әз дева кыласын сораласын, Рамазан аенда Раббыбыз деваларны кабул итүче. Сорал, оялма, сорал. Икенче Рамазан айы без гаиләбездә багырга тиеш нәрсә эшләргә? Вот катерга кирәк адәтләрге. Беренчедән бакча элгәре утыра иделәр дә җинау авыз ача иделәр. Бу яхшы адәтме? Яхшы. Ату хәзер бересе килә холодильниктан авыз ача, икенчесе килә өстәл артында, өченчесе тумбочка артында. Куй Рамазан аенда, чтобы бәрәкәт кая җинау утырып ашаганда. Өстәлне бергәләшеп ифтарга, энук аңа э, Ифтарны бергәләшеп, балаң беләнме, онукаң белән бергәләшеп төзегез. Чтобы калсын, вот Рамазан аенда без бергә өстәл төзи идек. Безне истә киләчәктә сагыныр өчен. Бергә анда авыз ача идек, бергә ашый идек. Авыз ачкач, яхшы кыны, бергәләшеп гаиләбез өчен дәва кыла идек. Әле мөмкинчелек җәмиятем бар, шулайдырак. Үңгә, төшкә барырга бар, җәмиятем адәм балалары ха, шәһәрдә нәрсә, бергәләшеп гаиләсе белә баралар Рамазан аенда кафе го, авыз ачыр го. Бар шундый мөмкинчели. Ул җәмиятем истәлектә калдыра. Нәкъ без харам барямнарына мактыйбыз шул затларны, халәл барямнарга нәрсә безгә кирәк? Анда мактанмыйбыз. Бергәләшеп авыз ачу гаиләдә, бергәләшеп дәва кылу ул бөтенебездә истә кала. Ирдә, хатында, әбидә, бабайда, балаларда, онукаларда. Шулай ук Рамазан аенда яз берәр нәсыйхәт үрнәк һәм стенаңа тагып куй. Нинди дә бер хадис шәриф кайсы сине әҗерлеккә чакыра, сәваплыкка, яхшы эшкә чакыра. Яхшы эшкә чакыра бел. Или китап укый. Или гаиләң белә Рамазан аенда бар ислам дине кинулары хазерге вакытта. Пәйгамбәребез салляллаһу алейһи вә сәлләм турында бергәләшеп утырыгыз да багыгыз. Багыйк, буладыр җәмиятем. Бар мультиклар, бар вәгазьләр. Ә вот гаиләң белә монда сүлисен дә тоже дөрес кени. Әһә, шул вакытны без бергәләшеп утырып шул сериалны багабыз, шул вәгазьне багабыз. Калсын истәлектә ул җәмгыяте. Истәлектә. Һәр көн булмаса да, хотя бы көн аша атнасына бер самый минимальный инде. Бергәләшәм, әһә, атна кич утырабыз да, без багабыз бер сәгать кино. Нәк без бүгенгесе көндә төрле кинолар багабыз. Кирәкмәгән, кайсылар фәйдә китерми безгә. Ә дини кайсы безгә дөньяда да бәрәкәт бирә. Һәм ахирәттә дә безне җәннәткә итәдер. Күп зат буладыр җәмиятем ниятләнергә, бу кыскача гына. И шуңа күрә, адәм балалары, нәрсә бар фәйдә гаиләдә багырга тиеш, нәрсә ул гаиләсе белә эшли әле. Без бөгенгесе көндә материал ягасыннан гына багабыз, дөнья ягасына, эһе, балама бирдем вата шуны, сатып алдым шуны, Ышаныгыз, кыямәт көнне шундый хәл булыр, җәмгыятем, кыямәт көнне үк балаларыбыз күкрәкләребезгә асылыр, Әти-әни, нәкъ өйрәтмәдең мине, нәкъ миңа җәннәттән мәхрүм кылдың, нәкъ миңа җәннәт нәсыйхатлары өйрәтмә. Ә Рамазан ае шундый ай, кайсы айны без можем полноценный нишләргә кулланырга? кулланырга, гаиләдә дә, балаларда да истәлек калсын, бергә сәхар ашау, бергә авыз ачу, тагын нәрсә дә була, нинди дә э, китап укырга буладыр. Әнә нәк бу затны бергәләшеп качан укысаң, адәгез утырыгыз, әче. Укыйбыз китап. Төрле-төрле бүләкләр буладыр. Рамазан аенда бүләкнен дәрәҗәсе җәмиятем арты. Бүләк бит ул тоже садака. Безнен телдә әйткәндә садака. Үнгә барямнарда кешеләрдә истә каладыр. Потому что анда бүләк биреләләр, яхшы өстәлек коруладыр. Рамазан ае, әһе, пускай кулюкмы, балаңа куй, китерсен. Городта, шәһәрдә, тем более торганда куй. Рамазан аенда Исәндә калсын, миңа, бабаем, әбием, әтием, әнием Рамазан аенда миңа курьер нәрсәдер китерә иде. Шулай ук җәмиятем, теге, мин дә атямын, мин дә тырышам Рамазан аенда э, гаиләмә тоже бүләкләр алырга. Именно вот Рамазан аенда тырышам мин. Калган барямнарга игътибар, внимание бирмим мин. Но Рамазан аенда

Багырга тиеш, яхшы кыный, фәйдалы булсын, үзенә, гаиләсенә, икенчедә, чтобы ул Рамазан ае истәлектә калсын. Буладыр шулай ук, гаиләң, балаларың белә, мин дә балаларым белән итәмен, гаиләм белә теге бүләкләр алабыз, теге нәрсә дә буладыр, алар белә бергәләшеп теге бүләкләрне тәртипләп өләшергә, Ул ыланда да, балада да истәлектә кала. Һәр кайсы кеше үзе тиеш яхшы кыны багырга и дөрес кени кулланырга. Өченчедән, адәм баласы ничек җәмиятэ белә тиеш булырга, ничек халкы беле. Пәйгамбәребез салляллаһу алейһи ва сәллям җәмиятем Рамазанда иң күбе исраф итә иде, сарыф итә иде малын. Кайчан анын гаиләсеннән сорадылар, без, имеш, күрми идек, үнге айларга караганда, ничек пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм Рамазан аенда тырыша иде иң күбе сарыф итәрге, сарыф итәрге мусульманнарга. Кеше багырга тиеш. Нәрсә ул эшли әле? Мәчетендә,

Ифтар кешеләр бары теге ашны гына күрә, таки ашатырга, ашатырга, ашатырга. И шулай ук садакада да бер кешене генә ишетәләр дә, и шунарга зәкят акчасын да, мохтаҗлык акчасын да бөтенесе ташый бер кешеге. Ә анда примерно Рифат, Румия, Мәрхабә, алар кала. Алар атя, звонит та итә, хәзрәт, имеш, безгә

Кило алтын сатып алдык та, бирдек тә, все, ул бәхетле. Юк, бәхет җәмиятен без беләбез, монда тем более картлар утырган. Садаканы да җәмиятем дөрес кени тапшырырга, дөрес кени багырга, сорашырга, может анда ничек тә эшләргә безгә, эһе, чтобы бөтенесенә Рифат та, Румия дә, бөтенесе риза булсын. Риза булсын, не просто бер кешегә генә

Алар да булмас. Без күрәбез ата ашта гына, э, на самом деле бар бөгенгесе көндә проблема, э, теге бар кайсы имамнар теге зарплат та алмыйдыр, ни дә алмыйдыр, и имамнары китәдер дә теге сорыйлар, э, нәк хәзрәт тегез китте, нәк алай, нәк балай, потому что җәмиятен без күрәбез ата ифтарга акча бирдек, ифтар халык ашады, дева кылды да шул тәмам. Или примерно азан.

И үзебез арты садакалар без шулай калдырырга тиеш, кайсы безгә фәйдә китере. Э, бер пример китерәсе киләдер. Э, әле качан теплый поллар ясарга инде калидурда. Анда яңы беренче чыкты. Кем дә белмәде, ничек ясарга, ничегерәк. Әлхамдулләһ килештердек. Но анын бар иде трубалары. Трубалары. Баргач магазинда бәя иде. И аннан соң звонить иттем. абыема звонить иттем. И ул тапты, э, как бы очызгарак инде. Э, и шул вакытны барды да шул кешегә, теге ата аламын инде мәчеткә аламын. Шул адам баласы барды да имеш складыннан китерде. Мәчеткә имеш миннән садако. И багыз һәр кеше елыта, бәлки ул 10 ел тому назад биргән, оныткандыр, но безгә ул

Копчённый ниясе дә әле, әлхәмдүлилләһ, зур дәрәҗәдә. Бу вот безгә җиңеллек, без барабыз да, элгәре кеше мог бы утырып ашамаска да. Анда харам ит, монда харам ит, дин шундый юклыкка килгән иде, шундый авырлыкка килгән иде. Әлхәмдүлилләһ, бүген хәләл тушенкалар кешеләр аладыр теге, зур юлларга алалар. Тәмне, натуральный, теге ничек айтканда затлар, Әлхәмдүлилләһ шөкер, мусульманнар тырышты бу яктан да. И без дә җәмгыятен бөген уйларга тиеш без киләчәкте киләчәккә китерә торган фәйдалы затлар. Мәчеттә дә мин үземә куйдым бире сыльлар, конечно, быел шундый булыр Рамазан, корзина Рамазана ничек атканда, чтобы ул безгә фәйдалар китерсен, кайбер эшләрен эшләде, чтобы безнең мәчеттә дә вот җәмгыятьтә булсын,

Һәм, иншалла, халемнан килсә, вот тоже ниятләндем, анда бетә һәр ел бара, мохтаҗларга да как бы продуктовый набор нитәргә. Кем дә может шунда кушылырга, кемнең теләге бар. Кемнеке может кушылмаска, ну, чтобы Рамазан ае истәлектә нәрсәдер калсын. Эланнар бакчат балалар йөри, Аларнын истәлектә җәмиятем кала, тошта алар таравих укыйлар, ан ба алар бире бергәләшеп, һәм аларга да кызыгырак булсын, мероприятияләр аларга да аныкладым. Нәкъ аларга ярамый безнен яныбызда авыз ачарга. Алар кайчан монда да бергәләшеп безне белә утыралар, тошто ы ничек атканда авыз ачалар, аларнын үмерлектә истәлегендә кала. Һәм без дә балаларны да өрәтергә тиеш якшылыкка, чтобы киләчәктә алар безне истә сагынып торсыннар. И шуңа күрә сел куйдым, конечно, әлхамдуллилла мәчет эшләре без түгел. Куйдым бу ел э, мәчеттә безнең территориясе, җирләре ямьне булсын, шул площадканы бетереге. Иншалла, Алла кушса, аларны нитәрмен. Бу җәмиятем нәрсә? Бу сел. Моны куясын, эшлисен. Куйдым мәчеткә ремонтны ясарга. Әлхамдуллилла. яхшы төгәл керәбез. Куйдым территорияны җәмиятем багыр без иншалла тагын да как бы яхшы булыр. Ул Аллаһ тәләбез каршында да һәм үзебезгә дә йөрәкләребезгә, күзләребезгә яхшы булыр һәм шуны беренчедән как бы без тиеш эшләргә. Һәм безгә бөгенгесе көндә тагын шулай ук цель максатлар үзебез арты шәкертләр калдырырга җәмиятем. Кирәк! Кирәк калдырырга үзебез арты шәкертләр, кайсылар безне истәлектә тотар, кайсылар безләр өчен дәва кылырлар, чтобы без Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә. Безнен вата шул бөгенгесе көндә проблема. Әлхәмдүлилләһ, калган затларны без булдырабыз. И, нәрсә монда әйтәсе киләдер, һәрбер кешедә бар үзенен теләге, үзенен эше. И кеше багырга тиеш, яхшы кыны сыль куярга, вакытын, язырга. Гаиләсендә, җәмиятенә, үзенә нәрсә эшли әле, шул җәмиятем, адәм баласы шуны Рамазан аенда планировать итәргә тиеш. Максатлар куярга тиеш, цельләр куярга тиеш. Шуңа күрә нәрсә безнен бөгенгесе көндә фәйдә китерә, нәрсә киләчәктә безнен, безнен турында истәлектә булыр, шуларны киләсе Рамазаннарда эшләргә